Li ser vê yekê, projeyên wekha Jina Azad li ser ezmûnekî kûr û lêkolînê ye. Armanca me di vê projeyê de ew e, encamên berbiçav bi dest bixin, lewra pêwîst e em bi karê xwe girêdan bi bîranîna hevalên xwe yên şehîd, kesên bedenê xwe şewitandine û dayikan bidin diyarkirin.

Tekoşînê dikin ji bo ku em jiyanek azad ji jina re bi taybet ji tevahî civakê re bidin avakirin. Xebatekî jina ku bi salan e dewam dike lê ew xebat, ew tekoşerê jin in her rastî astengiyê tên, her rastî komployê navnetewî tên, komployê herêmî tên. bi taybet weqfên bi vî rengî ku xebatekî herêmî, xebatekî medenî di nav civakê dimeşînin, ciyê şenaziyê ne, ciyê rêzgirtinê ne, ji ber divê ku em destpêkê civakekî azad bin bidin awakirin. Jinek azad di nav vê civakê de bidin avakirin ku em karibin bi rengekî azad di vê cîhanê de bijîn. Her wiha ev bar gelekî giran li ser tevahî me jinayê. Me rapora hevala dît raporekî pir giring e, xebatekî pir giranbiha hatî meşandin. Em wê xebatê pîroz dikin. Em dibêjin destekdayîna tevahî rêxistinê jinan ji bo weqfên bi vî rengî muhim e û em hazir in ji bona vê destekdayînê ji ber rêxistinê jinan di milê siyasî de, di milê civakî de hevdu temam dikin. Pêwîst e ku em van xebata bi hev re bidin meşandin, em hêzê bidin hev. Lê ji bo ku em şoreşa xwe taybet wek Rojavayê Kurdistanê, Bakur û Rojhilatê Sûrî ji cîhanê re bidin naskirin di riya xebatên wekî xebata Weqfa Jina Azad bi taybet maye kar bike. Çi qeysî êş û êş û azarên ku jina, zaroka, civakê di vê şoreşê de kişandiye em karin bi tevahî ji cîhanê re bidin naskirin. bi rêxistinên medenî, rêxistinên mirovahî, rêxistinên ku ji bona jiyanek azad yan jî ji bo tekoşîna li hemberî tundiya ku li ser jinê tê meşandin ji me tê xwestin, ne tenê anîn û belavkirina pakêtên alîkariyê li ser jinan li kampa de li bajarên ku hatine wêrankirin, çi qesiyan karin derûniya wan jinan.

Vaqfa Jin di Uzak bi du dema xwe rêxistin dike. Mînakê wê cîhanê de jî pir digirit. Tabî ki hevalên jinên şoreşger, tekoşer bi vaqfa jinên ku yek maxmûr xebatkarên dayikan yek pîroz bi hêja hene. Mînakê wê wek Cîhanê yek jinên Baqbî yek azad hene. Dîsa Hollanda Baqba jinên azad hene. Me bingeh ji bin van xebatane jî girtiye, van vaqbane girtiye. Xebatên me berfireh in, wek heval li sînarîzyonê xwe de jî dabin diyar kirin. Beşekê perwerdekirina bi taybetî yek zarok in temenên çar salî heta şeş salî wek mektebê dayîkan em dibêjin. Dîsa alî beşa dirûxanê de hene, beşa çandê hunerî de heye. Dîsa mînakekê pir pîroz yê beşeke atölye heye. Ev xebatên atölye bi taybetî em bêjin Ewropa bigirin heta Bakur heta her çar parçeyê Kurdistan û cîhanê de xebatên yê atölye yê wêne ye. Wêneyên yê girêdayî yê vaxfa ev xebatê meşandin. Ev xebat jî bi rastî aliyê dîsa destê hevalên jin, ciwan perwerdekirinê de pêş ketiye. Heger mirov bixwaze bi rastî nav bi şoreşê, nav bi tekoşînê, nav bi berxwedanê de xebat bide meşandin, beşekê yanî pir berfireh jî heye. Mînakê wexfa jin heye, mînakê meclisa îşler heye, mînakê û akademiyê jin hene. Bi yekertî mirov bi xastek, bi dilican tevlî xebatê bi hereketê bibe. Beşeke vakif bi taybetî perwerdekirina civak, perwerdekirina jinan da dereceyê yekem berpirsyar e. Madem em bêjin ke em civakekî polîtîk a ahlak em ava bikin, bi serê de em giranî bidin perwerdekirinê jinan, perwerdekirinê ciwanan, perwerdekirinê zarokan. Civakekî polîtîk ahlak aliyê perwerdeyî ve derbas dibe, aliyê xwe rêxistinkirinê ve derbas dibe. Heger em bêjin malbatekî demokrat azad, dîsa perwerdekirina bi taybetî jinan re derbas dibe.